Hei pawb a croeso i Teyrnas y Teulu. Yym, dwi'n really excited ar gyfer yr wythnosau nesaf yma achos dwi wedi planio lot a bydd yna lot o pethau mynd ymlaen, lot o gweithgareddau, yym, a bydd yna dau rhan i'r fideos. Y rhan cynta ydi gweithgaredd, yy fel crefft neu gêm neu pobi, yym ac yr ail rhan bydd ni'n edrych i fewn i rhywbeth o'r ffydd Cristnogol. Yym am yr wythnos cynta bydd ni'n edrych i fewn i hanes y Pasg a bydd ni'n edrych ar y cwestiwn, pam ydi Cristnogion yn dathlu y Pasg? Y peth cynta dyn ni am wneud ydy gweithgaredd, a'r gweithgaredd heddiw ydy creu celf allan o natur. Felly, be ti eisiau wneud ydy ffeindio bag i cymryd gyda ti, a mynd rownd eich gardd neu tro nesaf ti allan am dro, a ffeindio deunydd ar gyfer creu y celf. Pethau ti eisiau ffeindio ydy pethau fel gwair, creigiau, mwsog, blodau, dail, yym, a pethau fel hynna, rhoi o i fewn i bag ti, cymrwch o adre i rywle ti'n gallu creu y celf, a creu llun neu patrwm allan o'r pethau ti wedi ei gael. Felly, dwi heb di mynd i ffwrdd a fi! Wel, dwi wedi dod yn ôl a dwi wedi cael popeth dwi angen yn y bag yma a dwi am creu y celf fi jyst tu allan um, o'r adeilad yma um, a na i um, ddangos i chi dau esiampl. Y syniad ydy bod, uh, bod ni'n trio creu um, patrwm Neu llun allan o'r natur, ti gallu neud llun o tŷ neu anifail neu car neu rwbeth fel hynna, ac ar ôl i i ti gorffen ti gallu gofyn rhieni ti i tynnu llun o'r yym o'r celf yna a ti gallu anfon o i fi dros yr linc yn y disgrifiad dros Facebook Menter Ieuenctid Cristnogol a bydd y tri gorau yn cael eu rhoi i fyny ar fideo dydd Gwener. Dwi am ddangos i chi dau esiampl fi, un llun a un patrwn rwan, ond ar ôl hynny, i ffwrdd â chi a byddwch yn creadigol.

Wel, dwi'n gobeithio bod pawb di mwynhau wneud y gweithgaredd yna. Dwi di mwynhau, a di o ddim fel arfer bod fi'n neud rhywbeth fel hynny, ond dwi di joio. Yym a heddiw dwi isio sôn i chi gyd am hanes y Pass lle roedd pobl Duw yr Iddewon yn neud rhywbeth tebyg fel be dyn ni di bod yn neud heddiw ond roedd nhw ddim yn creu celf allan o natur, na roedd nhw'n cael deunydd naturiol ar gyfer creu carped ar y llawr. Hmm. Roedd Iesu yn trafeilio gyda'i disgyblion i fewn i lle o'r enw Jerusalem um, ar gyfer dathlu Gŵyl y Pasg, fel parti fawr y Pasg oedd yn para wyth diwrnod oedd yr Iddewon yn dathlu. Ac ar y ffordd i Jerusalem dyma Iesu yn anfon dau disgybl o'i flaen, a mae'n deud, Bydd bydden nhw yn dod o hyd i ebol asyn sydd wedi cael eu clymu i fyny, ebol asyn ydy fel asyn sydd rhy ifanc i gweithio, ac oedd Iesu wedi deud i nhw i dod â'r asyn yna ato fo. A dyma'r disgyblion yn ffeindio'r asyn, yr un yn union fel oedd Iesu'n deud, a dyma nhw'n dod â fo o flaen Iesu a rhoi coten nhw ar yr asyn ar gyfer i Iesu reidio'r asen i fewn i Jerusalem. Pan gyrhaeddodd nhw i Jerusalem, dyma dyrfa o bobl yn aros amdanyn nhw, yn chwifio dail i fyny ac i lawr, a rhoi dail ar y llawr a cotio nhw ar y llawr fel carped ar gyfer Iesu mynd ar ar yr asyn, a dyma nhw'n gweiddi i Duw, yn diolch i Dduw bod Iesu wedi dod i achub nhw, oherwydd roedd nhw'n credu bod Iesu wedi dod A bod Duw 'di gaddo rywun fel Iesu i dod i achub nhw, ac roedd nhw'n meddwl bod Iesu wedi dod i achub nhw o'r Rhufeiniaid, achos yr oedd y Rhufeiniaid yn rheoli dros y wlad yr Iddewon. Ond, roedd Iesu wedi dod i achub ei bobl. Ac roedd Iesu wedi dod i achub pawb yn y byd. Ond roedd Iesu wedi dod i achub nhw mewn ffordd gwahanol. Roedd y dyrfa yn creu cymaint o sŵn yn dathlu, dyma rhai pobl yn dechrau cwyno oherwydd roedd nhw ddim yn credu bod Iesu 'di dod i achub pobl Dduw, roedd nhw ddim yn credu roedd Iesu y person roedd Duw wedi ei addo, a dyma nhw'n deud i Iesu, Iesu, dwedwch i'r dyrfa yma i bod yn ddistaw. Ond dyma Iesu'n dweud i'r pobl yna, Os bydd y pobl yn stopio gweiddi, bydd y creigiau yn dechrau gweiddi yn eu lle. Mae Cristnogion yn galw'r dydd yma Dydd Sul y Palmwydd, a dyn ni'n dathlu Dydd Sul y Palmwydd oherwydd bod Iesu wedi cyrraedd. Iesu, achub o roedd Duw wedi gaddo ers cannoedd o blynyddoedd, wedi dod i achub ei pobl. A dy Mercher yma by ni'n ffeindio allan dipyn bach mwy ar sut rwy Iesu wedi neud hynny. Felly, diolch pawb am gwylio, dwi'n gobeithio bod ti di mwynhau o, plîs anfonwch yym llunio o celf ti yym i tudalen Facebook Mick, bydd linc yn y disgrifiad y fideo yma. Yym a dwi'n gobeithio bod pawb yn maen- mynd i cadw yn saff, bod nhw'n cael hwyl yr wythnos yma a bydda i nôl ar dydd Mercher. Diolch yn fawr pawb, hwyl fawr!